Helo Flwyddyn Deuddeg, rwy am egluro i chi eich tasg am yr wythnos hon, gan ei bod hi'n un bwysig iawn ar gyfer yr wythnos nesaf. Yn syml, edrychwch eto ar y PowerPoint wedi anfon i chi ar strategaethau prysio ac atgoffwch eich hunain o'r um, gwahanol fathau o strategaethau prysio sydd. Wedyn ewch i rhif un, treiddiad, a cheisiwch cymhwyso Y strategaeth prisiau 'na i'ch busnes chi. Fel wnaethon ni yn y wers gyda McDonalds, iawn? Fydden wrth chi sôn am McDonalds, eglures i am y, y syniad o goffi a'u bod nhw wedi cynnig coffi am ddim yn India, er enghraifft, am gyfnod, er mwyn ennill rhan yn y farchnad 'na. Iawn, dw am i chi wneud union yr un peth am eich busnes chi, dod o hyd i wybodaeth ar, naill ai ar-lein, nid yw dros meddwl am eich cynnyrch a gwasanaethau chi, a wedyn mae dewis 'da chi, naill ai i greu map meddwl gyda llaw, a mae croeso i, wneud, i chi wneud hynny, neu mae croeso i chi greu rhywbeth tebyg i hyn ar Poplet, iawn, so chi'n dechrau gyda canol eich map meddwl, wedyn mynd i treiddiad, a wedyn meddwl am yr enghreifftiau. Felly, dwi wedi sôn fan hyn, cyflwyno coffi i'r farchnad, dwi wedi rhoi manylion, Iawn, so jyst i esgoffa chi fyna, dwi'n rhoi enghraifft, iawn, wedyn rhoi rhoi manylion, a wedyn dwi'n treol esbonio pam, iawn. So'r manylion yw bod nhw wedi cyflwyno coffi am ddim o 4 o glwch y bore i 7 o glwch yn ystod y lansiad, wedyn y cynnydd mewn pris, pam y geisio ennill rhan yn y farchnad, fe'n dull gwych o hyrwyddio cynnyrch newydd, gallan ni fy mlaen wedi denu cwsmeriaid newydd ac yn y blaen. Opsiwn arall wnaethon ni sôn am felly yw cyflwyno McFlurries i'r farchnad, fyddech chi'n rhoi esboniad a manylion fan hyn wedi i chi i ymchwilio i'r we. Nesa wedyn chi'n mynd i'r ail un, sgimio, iawn, os yw sgimio'n addas, chi'n gwneud union yr un peth. Chi'n gwneud yr un peth am Premium, chi'n mynd trwyddo nes eich bod chi wedi cynnwys cymaint o wybodaeth â phosib yn eich map meddwl chi Gan gofio, mae'n rhwydd iawn i chi fwyach. I fod yn fwy penodol yn eich ymchwil, gallech chi fod yn mynd i'r we a roi er enghraifft Apple Economy, uh, value wedwn ni, i weld os oes rhywbeth yn dod lan, a dyle fe, um, dim byd amlwg fyna, ond dwi'n gwybod er enghraifft bod uh, Apple mwyach yn cynnig ffonau i felly um, targed arall o'r farchnad. Ia, maen nhw wedi creu ffôn ar gyfer bobl sydd â llai o arian efallai. Um, Newn ni roi target market mewn am nawr i weld os deithiau lan yr un mwyaf dwa. Dyma fe, iawn. So maen nhw wedi creu un iPhone ar gyfer pobl sydd â, a mwy o arian wedyn ni, a mae yna un arall wedyn tipyn yn rhatach. Iawn, mae'n gwneud low-end market. Felly mae Apple mwyach yn gweld wedi eisiau nhw gystadlu ar y lefel na hefyd. A wedi i chi ddarllen trwyddo, byddech chi'n deall. Yn yr un modd, mae Apple yn gwneud uh, Friday event neu Black Friday event, rhywbeth fel yna. Iawn, dwi'n moyn gwybod pa fath o strategaeth prisiau sydd fyna. Iawn, beth yw'r rheswm dros wneud e. Iawn, mae yna llwyth o gynigion i gael gyda'r cwmnïau yma. Maen nhw hefyd yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau sydd ddim mor amlwg i ni. A defnyddiwch bethau fel Twitter nhw, Facebook nhw er mwyn dilyn nhw i gael gymaint o wybodaeth â phosib.